Moien a wëllkomm! Jo, Dir héiert richteg, mat Mär Saurier hei um Team Lëtzebuerg hire Youtube Channel. An exklusiv fir Iech kënne mer haut mat Iech de Big Boy opmaachen. Jo, Der gesitt jo richteg, e riise Pikachu, hei steet en plus nach Pikachu VMAX, hei op der Quad de Pikachu dee komplett ausgefëllt gëtt. An dat Gäilst wat et gëtt, eng Dynamaxing Pikachusfigurinn wéi Der et hei gesitt. wierklech déck schéin. Mär kucken eis och gläich alles am Detail. Hei nach eng Kéier en Pikachu Squad an duerno wann der et gesitt hei dran sinn 8 der 25 Joer Boosteren an hei 3 der normal Boosteren. Waart kucke mer eis nach eng Kéier dat hënnescht mol eng Kéier un. Hoppa, wonnerschéin Këscht. Wa mer eis hei ukucken, d'Form ausgeschnidde ginn, den Pikachu, e Schweif, An hei andrënner gesi mer dann eise Big Boy. Wou een hei nach eng Kéier hu mer drastoen, wat alles dran ass. Wéi gesot hu mer dann hei Promokaart kritt fir de Mam Simex Pikachu, einfach Pikachu Wii. Duerno e Super Size Figurine hei vun eisem Big Boy, 8 mol, dann d'Celebrations Boosteren, 3 mol déi normal Boosteren an dann, wéi erwähnt, eisen Online Code. Wéi gesot, maache mer eis hei mol eng Kéier dat doten op. Ganz gemitterlech. Loosse mer eis just eng Kéier kucken, wéi mer et maachen. Spießungen machen auf enger Seite oben, da zählen man raus. Gut. Muss eben ganz sachte domme ëmgoen. Däerf een net vergiessen, dass déi Kollektioun hei nach ëmmer stolz 70 Euro ass. Wann der e gudde fannt, ginn natierlech Leit, déi abuséieren och bei de Präisvirstellungen. Mee 70 Euro misst an der Reegel e gudde Präis dofir sinn. An da zéie mer dat ganz ganz lues eraus. Voilà. Jetzt. Wunderschön. Richtig nervös. Nein, also Big Boy. Die meisten, die mich kennen oder ein Opening gesehen haben, wissen, dass ich es kaum verfehlen, vier Pikachu an einem Pack zu ziehen. Von daher wird das aber auch müsste sehen, dass ich das dort hier auch machen. Wenn wir direkt hier als speziell Quarten. Guck mal so ein Pair gut an. Hei de Pikachu fir 25 Joer Pikachu Wii. Wonnerschéin gemoolt. Wierklech wonnerschéin. Wäert mer och direkt an eng Sleeve dra setzen, fir dass näischt drukënnt. Net vergiessen, all déi Kaarten, déi der schéin fannt oder seele sinn, Sleeved se. Da kënnt och näischt un se drun. Da setze mer se einfach mol eng Kéier hei niewendrun. Da huele mer eis elo hei déi grouss Kaart. Dat ass jo den Highlight hei. Dat ass e big boy. Wéi gesot, wann der d'Geléigenheet hat oder falls der et kuckt, Pokémon Anime, ech schwéieren iech, déi Folg, wou de Pikachu zu esou engem rise big boy gëtt, dat ass esou witzeg, musst der iech mol eng Kéier eranzéien. Wéi gesot, wonnerschéin. Banner ronnerschäin. Dat si mer dat och an engem Sleeve, dass näischt drukënnt. Jo, Dir gesitt richteg, de Saurier mécht hei en Opening. Obwuel e voll am gaangen ass ze spille mat den neien Editiounen an iwwerfreckt ass, fir dat Ganzt do erauszefanne mat de Kristaller an an an. Wéi gesot, ass et wierklech wow. Wéi leeft et iwwerhaapt bei Iech mat den neien Editiounen? Där kënnt eis roueg mol eng Kéier an de Kommentarer eraschreiwen, also hei ënnen, wéi wäit Där u sech mat den neie Pokémon sidd, respektiv wat Dir fir Choix geholl hutt. Kucke mer eis just elo nach eng Kéier hei eise Pikachu un. Wéi gesot, ech fannen, dat ass wierklech mat eng vun deene wonnerschéinste Kaarten, déi am ganzen Set vertrueden ass. Jo, natierlech, déi meeschte géife mer éischter soen, an de Glurak, jo, de Glurak ass och eng wonnerschéin Kaart. Dann hu mer hei eise Big Boy deen agepaakt ass, maache mer och ganz lues fir ze huelen. Wa mer hei ronderëm kucken, dee wonnerschéine roude Wolleken déi mer vum Spill aus erkennen, wann der Pokémon Dynamax krut, wéi gesot dat ass schued. Ass Schrëtt. Mer gesinn dat elo am neie Spill ass dat leider net méi vertrueden. Dat war jo wierklech just elo bei der aachter Generatioun, wou mer eebe konnten d'Pokémon esou dynamaxen, dass se risegrouss gi sinn. An wéi gesot, eent dovunner war wierklech de Pikachu, dee wierklech wow war. Net nëmmen, dass säi Schwanz sech geännert huet, wéi Der gesitt, säi Schweif ass komplett aneschters ginn, mä awer och déi Stëmm, déi en dee Moment hat, deen donkele Pika! Dat war einfach den Highlight. Also d'Figurine ass wierklech wonnerschéin an do kann een och wierklech verstoen, wisou de Set nach ëmmer mat dem Präis gehandelt gëtt. Setze mer en dann elo mol hei niewendrun. Gesäit aus wéi e klengen Engelchen, deen hei niewendru steet. An dann hätte mer hei eis dräi Boosteren.

An dann huele mer och direkt hei eis 25, e pardon 25, eis 8 Päck vun deene 25 Joere, also 25 Joer Pokémon eraus. An da kënnen mer mol eng Kéier de grousse Plastik hei ewechhuelen, wat mer dann deementspriechend hei do läit. Voilà, an da kënnen mer eise Big Boy hei méi eriwwerstellen. Wéi gesot, dat gesäit schonn nëmme cool aus, esou vun drop kucken. Voilà, an da probéiere mer hei da mol lass mat deenen éischten, oh jo, hou mer dat Ganzt e bëssen méi hell eriwwer, mat den éischten 4 an dann kucke mer mol eng Kéier wat mer alles kréien. Hunn fir de Moment wéi gesot hu mer déi zwee Pikachuen, déi mer och aus der Këscht eraus gezunn hunn. Mat e bësse Chance kréie mer hei de legendäre Glurak, deen esou krass vermësst gëtt. Fänke mer emol mol un hei mat engem Palkia, Lisa Chrom. Oh, Trainer, hei kënnt Team Rocket a Professor Research. Ok, ok, ech wëll, ech wëll. Ass net sou schlecht. Pak Nummer zwee. Hei fänke mer scho mol direkt gutt un mat engem groussen. Feier Pokémon hun oder Feier Groudon Zekrom Palkia an Big Boy voilà, hei hu mer rëm e Pikachu Wéi gesot, Beem hätt et net gewonnert wann ech e Pikachu géif.

Dann sprange mer elo eriwwer op déi aner 4 Päck déi mer hei niewendrun hunn. An da leeë mer och direkt lass. Wéi gesot, wa mer schonn en éischte Véier bis a Flor haten, ass d'Chance jo awer eventuell do fir elo an deenen e Glurak ze zéien. Da leeë mer emol direkt lass mat engem Kyogre.

Ok, e Winosaur erëm. Wow, Saurier, wat leeft? An elo, an elo, an elo, an e Mew! Oh, déjà vu. Ok, ok, ech wëll. Cool, wisou net, wisou net? Ech mengen, ech fänke grad un, de Ben seng Chance ze hunn, anstatt Gluracken ze zéien, zéien ech hei Bisafloren eraus. Wann elo hei nach en Surfsack dran ass. Emol direkt hei lass mam leschte Pak. 125 Joer ZX-Game fir haut. Oh, dat gefällt mir net. Hei ass e Mech, den drabliwwen ass. net gut schwer he geet mal Glurak zeen an der Fäsescher komplett. An da fänke mer emol un mat engem Kyogre, Yveltal, Xerneas a Solgaleo. Jo, dat, jo. Ok, also u sech esou gesinn hu mer hei mega cool Kaarte gezunn a mega schéiner. Mee ech mengen déi schéinst an déi coolst vun där ganzer Këscht sinn awer déi zwee hei. Eemol eise Big Boy hei an eemol d'Pikachu Wii, wéi gesot mat der cooler Figurine hei vun eisem Big Boy. Wéi gesot richteg schéin dat Ganzt. Mir hunn elo nach dräi mol Boosteren, déi maache mer och elo op. Wéi gesot hei hu mer och d'Chance fir e Big Boy ze kréien am Farbenshop. Hei hu mer d'Chance fir Riseglurak an hei kënne mer Iech en Galariefeelchen zéien an enger cooler Artwork. Wéi gesot fänke mer einfach mam eelsten op den neitsten zou, dat wär dann ongeféier esou, Farwenschock, dunkel an duerfen. Léi mer emol direkt lass. Mir hunn hei emol direkt e Pipi wat eis dat zou këtzt, dat kéint jo eppes hindeiten. Fänke mer emol un mat.

An Dusk Noir. Äh, wéi heescht dee scho méi? Dusk Noir, ech kommen net méi op den Numm um Bildschirm. Mee op jidde Fall schéinen Artwork, esou als wär en am Schlass an da géifen esou lauter Irrlichter bei e fléien. Jupps, richteg schéin. Dann, dat war mol de Part Farwenshop. Wa mer elo. Finstere Flammen an eng Kéier op. Lo hei hate mer dann d'Chance e Pullover kënnen ze zéien. Cold Quad, wéi gesot, der wësst et. An dann erëm 4 no vir. Fänke mer un, uh, mat engem A. Dat kann dann wuel eppes verspriechen, mat engem A.

Dann hu mer nach de leschte Pak hei, dat war jo eisiger Herrschaft muss ech héieren, oder frostiger Herrschaft op Däitsch muss et gewiescht sinn. An hei ware wierklech wonnerschéin Artworks dran vu séi et Galarien d'Villecher oder vun aner Pokémon. Wéi gesot mat e bësse Chance hätte mer hei awer dann och eppes Schéines dran. wat mer da kéinte bei eisem Big Boy bäifügen. Code Part, wéi gesot, if you know, you know. An dann Féier no vir. Da fänke mer un, oh, mat Thunder, ok, ok. Dat passt iergendswéi hei schonn zum ganzen Déng an. Mat e bësse Chance hu mer et. D'Fievria, wonnerschéinen Artwork. Agatha,

Foto aus enger Weiterentwécklung, wonnerschéin Artwork hei mat deenen Rousen. An dann de Kaboul, dat ass jo en Trainer vun der Galar-Regioun, also en Arena-Meeschter. Agatha nach eng Kéier am Reverse Holo, ok, déi misst u sech souguer nach eng méi Seltenheet drop sinn, well däerf een net vergiessen, dat ass ee vun den Top 4. An hannendrunner hu mer, hu mer d'Banette. Oh, ok. Ass net schlecht, gesäit schéin aus den Artwork. Ass elo net selten einfach soss normale, selten, mee voilà. Ok, wonnerschéin hu mer dann hei. Faarten gezunn. Leider hu mer erëm net eis Missioun erfëllt mam Glurak, mee net schlëmm. Dofir hu mer awer, mengen ech, laut menger Ausso déi schéinst Quaten hei aus deem ganzen Dénger gezunn, an zwar e Big Boy an natierlech de ganz verbreeden, awer esou eppes vu heemeschen Bisaflor. Also wann deen hei a Lëtzebuerg net heemesch ass, da wéisst ech net. Bei sou oft wéi ech schon d'Leite gezunn hun, an natierlech dann eis wonnerschéin Figurine, déi mer da wäerten nach héchstwahrscheinlech, nee, mär wäerten se de ganzen Nomëtten nach ganz genee an d'Detail kucken, well wéi gesot, d'ass wierklech wow, wa mer eis hei kucken, den Damp an alles, also de Stëbs deen opgewirbelt ass, well e sou riseg ass, a wéi gesot, an d'Chan, duerno wann s de d'hei widder d'Luucht häls, gesäis d'ass jo alles duerchsichtege Plastik, dat heescht. Jo, mol eng Kéier kucken, wéi dat owes ausgesäit mat der Luucht drop oder esou. Voilà, ech hoffen, dat huet Iech e bëssen animéiert, fir och deen Set hei ze kafen. Ech fannen perséinlech, géift Der eppes verléieren, wann Der Iech deen Set net géift zouleeën. En ass och net sou deier, ech menge mat 70 Euro misste mer bei esou engem Set gutt dobäi sinn, natierlech. Ëmmer drop oppassen, well et gi Leit, déi iwwerdreiwen. Och op eemol kann esou e Set ganz séier 150 sinn, an dat ass der Saach net wäert, och fir deen décke Jong hei net. Wéi gesot, ech hoffen dat woar et, nee, ech hoffen et huet äech gefall, an dat woar et. Falls et äech gefall huet, natierlech loosst eis e Like, an da gesi mer eis nächste Freiden, an jo, Wann der gäre wëllt, loosst eis mol e bësse Kommentare wéi et bei äech gerad ofleeft bei Scarlet a Violet. Wéi gesot, fir de Moment sinn ech vill beschäftegt, mee der kënnt eis roueg ëmmer uschreiwen, séif et fir Kampf oder fir Renseignementer. Wéi gesot, hei drënner fannt der och e bëssen all eis Infoe, sief et Discord, Facebook oder och Youtube. Voilà, vu menger Säit war et dat. Ech hoffen et huet äech gefall an da gesi mer eis bei der nächster Kéier. Äddi!